Et gouf eng ganz staark Baisse bei der Aktivitéit am Bausecteur déi lescht 12 Méint. Beim Verkaf, mir hunn et virdrun héieren, vun den Appartementer, déi a Constructioun sinn, de sougenannte Vefa, gouf et e Minus vun 72,5 Prozent par rapport zum Trimester d'lescht Joer. Bei den existéierenden Appartementer gouf et e Minus vun 41,5 Prozent, bei den Haiser 42,9 Prozent. Dat sinn d'Zuele vum Observatoire de l'habitat. Meng éischt Fro geet un Iech, Här Scheuren. Wéi eng Prioritéite soll de Staat Ärer Meenung no setzen, fir d'Aktivitéitskris, déi mer hunn am Bausecteur, an de Grëff ze kréien? Ech mengen, datt ganz kloer ass, dat ass do, wou mer et am meeschte spieren, dat ass, d'Loyere ginn ëm 10 Prozent an d'Lut. Mäi Pronostic ass, se geet d'nächst Joer ëm 10 Prozent an d'Lut an dat Joer drop ëm 10 Prozent an d'Lut. An do si mer wierklech an der Abordabilitéit, d'Wunnrecht, dat heescht, d'Leit wunne kënnen dobaussen, dass se einfach, dass mer nach Leit kënnen unzéien. Mir sinn an enger Situatioun, wou mer eise Marché dout maachen do domadder, wou mer d'Méiglechkeete fir jonk Talenter unzezéien futti maachen, dat heescht, mer maachen eis Wirtschaft domadder futti. Ganz kloer vun eiser Säit d'Demande, mir musse kucken, dass de Logement locatif, dass deen ugezu gëtt, dass méi gebaut gëtt, fir dass mer einfach méi Wunnengen hunn. Dat heescht, den Neibau muss konsequent ënnerstëtzt ginn, fir dat ze maachen. An dat ass keng Ënnerstëtzung an Gift fir d'Promoteuren, dat ass eng Ënnerstëtzung fir de Secteur. An wéi enger Form ee dat mécht, op jidde Fall net andeem ee Piddel da 60, fir 60 Milliounen Wunnengen kafe geet, dat ass net, dat geet net duer. Mee wa mer vun deene 4 Milliarden, déi d'Résidenten op d'Konte leeë ginn zu Lëtzebuerg, Dat sinn déi Chifferen, déi mer brauchen, fir do de Secteur unzedréinen. Da géif et zum Beispill an déi Richtung goen, fir den Amortissement accéléré mat anzeféieren, fir d'TVA an iergendenger Form ze reduzéieren fir den Investisseur, wat een eben elo europäesch duerchkritt, an op jidde Fall emol d'Confiance an de Marché erëm zréckzebréngen. Ech mengen, si ass jo politesch entzunn ginn, da soll se och villäicht politesch erëm zréckbruecht ginn. An ech mengen, dat ass elo dat, wat mir einfach erwaarden, dass een net schlecht Messagen erageet. Mam Bayer loi I war esou e Beispill, e Gesetz, wat vu viran Doud an Tirang luch, wat einfach méintelaang geschleeft ginn ass a wat d'Leit dobausse geckeg gemaach huet. Et huet all Bayer, all Mënsch, dee wollt investéieren, huet eis gefrot, Wat geschitt dann elo mat deem Gesetz? En fin de compte ass et net gestëmmt ginn, mee et huet eis einfach e Joer elo kascht, datt mir e Gesetz gestëmmt hunn, wat en Mort-né war. Dat wär elo dat, wat misst kommen, also konsequent kucken, datt mer dat ugekuerbelt kréien.
Madame Margue, sidd Der averstane mat deem, wat elo hei gesot gëtt? Huet d'Koalitioun dat bis elo richteg gemaach? A wat gift Dir als csv änneren, fir déi Problemer, déi mer hunn am Immobilien an och virun allem Bausecteur am Moment an de Grëff ze kréien? Also ech wëll emol ufänken, andeems ech soen, Et ass sécher eng europäesch Situatioun, an där mer sinn. Mir sinn net eleng an där Situatioun, mee mir hunn awer och zu Lëtzebuerg eng Rei Entscheedunge getraff, déi dozou bäidroen, datt mer an där Situatioun sinn, wou mer sinn, respektiv datt d'Situatioun net besser ass. Éischtens ass et dës Regierung, déi d'TVA vun dräi Prozent op 17 Prozent gesat huet, wat d'Zweetwunnengen och ugeet, wou mer elo dann eben déi Diskussioun hunn, awifern mer kënnen dorobber zréckkommen. Och, wéi gesot, déi Amendementer, déi proposéiert gi si vum Här Kox fir d'Bail-à-loyers-Gesetz, mengen ech, déi hunn de Marché carrément lahmgeluecht, well do wierklech eng ganz grouss Onsécherheet entstanen ass. Dat emol dozou. Elo muss mer natierlech kucken, wéi gi mer mat där Situatioun ëm, an där mer elo sinn. An do ass fir eis ganz kloer, datt mer mussen e steierleche Kader schafen, deen avantagéis ass, fir Leit einfach erëm dozou ze motivéieren, ze investéieren och an de Steen, fir datt mer méi Logement kréien, och notamment Zweetwunnengen, déi da verlount ginn. Dat kënnen mer zum Beispill maachen, andeems mer d'TVA erofsetzen, dans la mesure du possible, fir eeben erëm, an et ass notamment, wann et ëm soziale Wunnengsbau geet, an et ass och d'Frob, vläicht muss ee vläicht keng 3 Prozent hunn, mee datt een en Zwëschentour hëlt. En tout cas ass fir eis ganz kloer, datt mer musse steierlech op de Wee goen, fir einfach erëm en Incentive ze schafen, fir datt d'Leit kafen. Dat soll en temporären Incentive sinn, dat ass kloer. Et geet net drëm, erëm eng Situatioun ze schafen, wéi mer se vläicht viru fënnf, zéng Joer haten, wou et einfach ze vill attraktiv war, vläicht an de Logement ze investéieren. Mee am Moment brauche, muss mer einfach géigesteieren. Mir hunn och am Programm stoen, datt ee erëm vun der reduzéierter Steiersätz profitéiere ka wann ee verkeeft innerhalb vun engem Joer, einfach fir datt erëm Terrainen op de Marché kommen. Dat ass mengen ech am Moment eppes ganz Wichteges. Dernieft sinn natierlech och déi Saachen, déi ech virdrun ernimmt hat, wéi de bëllegen Akt eropsetzen, wéi och d'Ofsetzbarkeet vun den Zënsen an d'Lut setzen, absolut Saachen, déi dozou bäidroe kënnen, datt d'Leit sech erëm méi motivéiert spieren ze kafen. Här Cruchten, ech wollt just nach eng Remark maachen, dat ass beim Amortissement accéléré an bei der TVA. Mir hu mol déi Propos och scho gemaach, dass een dann en Deckel géif op säi Loyer kréien. Dat kéinte mer jo alles kontrolléieren après coup, well jiddereen seng Steiererklärung mécht. Firwat net einfach soen, mir maachen dat mat engem Deckel? Dann hätte mer op jiddwer Fall déi Wunnenge geschaf an dann hätte mer en plus nach Logement abordable locatif fir vill Leit geschafen. wa mer an déi dote Richtung géife goen, well mer mussen elo einfach aus där Kris eraus. Dat heescht, mir mussen elo kucken, datt mer séier Mesurë maachen, déi wa méiglech vu gréisstméiglech gedroe ginn an hëllefen, datt deen Wunnengsmaart erëm ugekuerbelt gëtt. Vläicht just ee Wuert, wann ech däerf. Also ech si jo och bereet, mat steierleche Moosnamen och den Investisseur iergendswéi ze incitéieren. Mee mir hunn an der Vergaangenheet vill ze dacks gesinn, dass déi do Suen, déi mer do, op déi mer do verzichten oder déi mer dofir ausginn hunn, déi sinn net do ukomm, wou mer wollten. Déi si leider net herno beim Endclient, beim Keefer vum Haus ukomm. An dat ass awer eng Léier, déi mer hu missten zéien aus deene leschte Joren. Dofir, ech si gäre bereet, iwwer verschidde Modellen ze schwätzen. Dir sot jo, da kéint ee jo eventuell e Plaffong aféieren fir de Locataire. Dat schéngt mer eng interessant Pist ze sinn, un där een enke ka schaffen. Vläicht falen eis och nach aner Saachen an. Mee wa mer esou Steier. ech soen elo, Steierkaddoe maache fir den Investisseur, da mussen mer och iergendswéi sécherstellen, datt dat bei de Leit, déi herno kafen oder dra loune ginn, datt déi och wierklech eppes dovunner hunn. Ech mengen, ee Beispill, wat een och nach kéint soen an deem Kontext, ass och d'Gestion locative sociale nach ausweiden, datt och déi privat Leit kënnen dovunner méi Gebrauch maachen. Am Moment geet dat jo just fir verschidden Associatiounen, déi kënnen dovunner profitéieren an do ass d'Idee jo och ze soen, mir froe manner Loyer an doduerjer muss mer och manner Steiere bezuelen. Dat ass zum Beispill eng Pist, déi mir dann och am Programm hunn. Jo, mir proposéieren, dass dat komplett steierfräi gëtt. Här Linster, wéi gesitt Dir dat? Wat wëll d'DP maache fir déi Problemer, déi mer hunn am Immobilien an och Bausecteur elo an de Grëff ze kréien? Also den Här Cruchten huet elo d'Zënssituatioun ugeschwat. Déi ass natierlech extrem schlecht aus der Vue vum Keefer de Moment. Mee dat ass awer en europäesche Problem, well eeben den europäeschen Zënssaz esou héich ass. Jo, do si mer derbäi, fir ze soen, datt och de Stat da muss eebe Garant sinn. Mee vue déi héich Präisser plus dann déi héich Zënssituatioun ass et eebe ganz schwéier an d'Banke Mir wëlle jo keng Situatioun kréien, wéi mer an Amerika haten Enn den Nullerjoren, wou och ganz vill op Pump kaf ginn ass an d'Leit herno hir Prêten net méi konnten zeréckbezuelen. Dat heescht, d'Banke musse schonn mat deem néidege Seriö dat do maachen. Déi 200 Wunnengen, déi elo kaf goufen an de leschte Méint, dat ass, dat ass de richtegen éischte Schrëtt. Mee do muss, do ginn ech dem Här Scheuren ganz Recht, dat ass eng Drëps op de waarme Steen, do muss nach vill, vill méi kommen. Dofir wëlle mir och de Pensiounsfong aspanen, dass, Deen huet jo immens vill Suen, déi e verwalt an déi e jo och soll mat enger Rendite verwalten, datt dee méi an den, oder dee war emol an de Lëtzebuerger Immobiliëmarché investéiert. An da wëlle mer och e Biergerfong opsetzen. Bon, et ass scho gesot ginn, vill Leit kënnen leider deen éischte Schrëtt net méi maachen. Mat deem Biergerfong kéinten d'Leit dann awer an den Immobilië investéieren, quitt datt dat elo net onbedéngt hiren eegene Steen ass, wou se dra wunnen, mee awer dann trotzdeem kënne se dach vun där Rendite profitéieren, déi, an esou éierlech musse mer sinn, och an den nächste Jore wäerten d'Immobiliëpräisser nees unzéien. Do brauche mer eis guer näischt virzemaachen. An dann, iwwer d'Prozeduren hu mer scho vill geschwat, mir mussen och un eis Reglementer goen am Sënn vu mir musse kucke méi, dat ze bauen, wat de Marché brauch. A mir hunn immens vill Single-Haushalter. Mir bauen awer haaptsächlech fir Famillje mat zwee Kanner, well dat ass dat, wat d'Gemenge gären hätten, well déi Leit brénge Liewen an d'Duerf. Mee do bleift awer da guer näischt méi iwwreg fir Koppelen ouni Kanner oder eben Single-Haushalter. An do muss d'Politik och, Dee Modell onbedéngt iwwerdenken. Wou giff Dir den Hiewel usetzen, fir déi schwiereg Situatioun am Immobilien a Bausecteur wierklech an de Grëff ze kréien? Ech hunn eng Partie Saache scho virdru genannt, datt mer de Leit an och d'Banken, datt mer de Leit sollen hëllefen, andeems mer och d'Banken an hir Verantwortung huelen. Ech wëll eng Kéier drun erënnern, datt mer 2008 ware mer alleguerte solidaresch an der Banken an der Finanzkris. Do hu mer alleguerte de Banke gehollef a vläit ass elo den Ament komm, wou d'Banken och de Stéit erëm kënnen hëllefen. An ech muss och heiansdo soen, dass ech net wierklech verstinn, firwat d'Banken esou zécken, fir Kreditter z'accordéieren. Do musse mer dann, wéi gesot, iwwer staatlech Garantië vläit schwätzen. An da wëll ech awer och soen, dass fir elo den direkten, immédiat, déi Hëllef, déi elo direkt gebraucht gëtt, do fannen ech, mécht d'Regierung dat awer richtig, andeems se seet, da komm mir kafen déi Projeten, déi privat Projeten op, déi riskéiere lo net gebaut ze ginn an déi eis kruzial feelen. An mir wësse jo, datt de Staat net genuch Wunnraum huet selwer an dofir ass dat dach déi ideal, den ideale Moment, fir déi Projeten opzekafen. Lo ginn ech Iech Recht, datt dat, wat bis elo annoncéiert gouf, datt dat nach net duergeet. Dat muss vill, vill méi ginn. Ech wënsche mer och vill, vill méi. Ech kann Iech natierlech och soen, datt de Staat och net onbedéngt op der Place publique iwwert all seng Verhandlunge wäert diskutéieren. Dir wësst jo och, wéi dat ass an esou Situatiounen, dat mécht een zum Schluss, annoncéiert ee wat derbäi erauskomm ass. Mee ech si gudder Déng, datt mer do nach ganz vill wäerte kréien. Da wëll ech awer och nach eng Kéier drun erënneren, datt mer den Amortissement accéléré net ofgeschaf hunn, mee mir hunn den Amortissement accéléré, reduzéiert op nach eng Wunneng nieft der Eegewunneng, well mer scho wëllen, dass d'Leit, déi sech vläicht iergendswann eng Kéier eng zweet Wunneng kafen, fir déi kënnen ze verlounen a sech doduerch en Nieweverdingscht erschaffen. Dat wëlle mer och weider encouragéieren. Mee et mussen awer ophalen, déi ëmmer méi, ëmmer méi Leit, ëmmer déi grouss Gruppen, déi ganz vill Haiser verlounen, déi och nach dauernd steierlech ze subventionéieren. Här Scheuren, wéi eng Prioritéite soll de Stat Ärer Meenung no hei setzen, fir déi Aktivitéitskris do an de Grëff ze kréien? Jo, ech mengen, wat emol ganz wichteg wier, dat wier, datt mer géifen ophalen, een deem aneren esou mam Fanger ze weisen an ëmmer vu Spekulanten dann erëm ze schwätzen an hei oder do vun eppes ze schwätzen an einfach emol ze kucken, fir erëm méi Vertrauen an dee Secteur eranzekréien, well dat ass dat, wat momentan feelt. D'Zënse si geklommen, dat ass eng Situatioun, an déi dozou geféiert huet, datt dat heescht de Marché do sech muss ajustéieren. Mee op där aner Säit hu mer einfach ze vill Mesuren elo geholl an de leschte Joren, déi déi Leit, déi momentan nach d'Méiglechkeet hätte fir eppes ze kafen, dat sinn ebe nu mol déi Leit, déi géife kafe fir ze investéieren, dat heescht déi d'Suen um Kont stoen hunn, Muss een dann dozou soen, dass mer all Mount plus minus 4 Milliarden zu Lëtzebuerg op d'Spuerkonten droen, also d'Résidenten, an déi wäre wëllkomm am Immobiliësecteur an de momentane Situatiounen. Dass een do elo muss eng Karotte weisen an op jidde Fall mol de Leit ophalen ze soen, dass wann ee géif Wunnenge kafe fir ze verlounen, dass een da vom Bösen wier, dat wär, meng ech, dat wat mir mol haut géifen haaptsächlech vun der Politik verlaangen, dat heescht, dass ee géif Incitatiounen schafen, dass déi Leit, déi momentan an der momentaner Kreditsituatioun sech kënnen erlaben, einfach erëm an de Stee géifen investéieren. Här Fassbinder, fir d'ADR, wéi wëllt Dir déi Immobilienkris och am Bausecteur an de Grëff kréien? Jo, ech kommen nach eng Kéier kuerz zeréck op dat, wat ech am Ufank scho gesot hunn. Also, fir dass mer dat do emol direkt un d'Réine kréien, misst een, dat sech virdrun erwähnt hunn, déi TVA emol erofsetzen, och fir Zweet an Drëttwunnengen. den reduzéierten Taux vun 3 Prozent am Fong en bëllegen Akt, dat wat ech erwähnt hunn. Da giff ech proposéieren, dass emol een eventuell kinnt en Aarbechtsgrupp zesummen organiséieren, d'öffentlech Hand mam Privatsecteur, fir ze kucken, fir do en neie Kader ze schafen, mat Konditiounen, Klauseln eventuell, dass de Privatsecteur och esou subventionéiert gëtt wéi den öffentleche Secteur, fir ze kucken, dass do jiddwerengem seng Interessen zeréckbehale ka ginn an zesumme kuerzfristeg abordabele Wunnraum schafen an och, datt de Bausecteur erëm un d'Dréine kënnt. An dat misst een iergendwéi laangfristeg maachen, kucken, ob een do eng Visioun iwwer 20, 25 Joer eppes kéint zesummen opbauen. Ech kéint mer virstellen, wéi virdru gesot ginn ass, esouwéi e Partenariat ëffentlech Hand mam Privatsecteur, dat gëtt jo och emol am Privatsecteur gëtt dat jo och emol gemaach, bei gréisser Projete gi jo Associations momentaneen ënner Entreprisë gemaach, fir gréisser Projeten duerchzezéien. Esou eppes kéint ech mer virstellen, datt een zesummen an eng Richtung schafft. An wëll ech nach eng Kéier op d'Bankzënse vläicht kuerz ze schwätze kommen, well dat betrëfft jo och d'Mëttelschicht. Et si jo ganz vill Leit, déi am Moment mam Hals geholl sinn, well d'Bankzënsen an deene leschten 12 Méint explodéiert sinn. An do fannen ech, datt mer direkt misste reagéieren a kucken, ob mer déi Zënselen, déi Zënsen net fir déi Leit kéinten deckelen oder kucken, wéi mer do kéinten eng Hand upaken. Well ech mengen, wat vergiess gëtt, dat ass, wou mer 2008 d'Bankkris haten, Do ass och mat dem Steierzueler senger senge Sue relativ schnell d'Banke gerett ginn, wat och richteg war. An ech fannen, datt dat dës Kéier ëmgedréint muss och geschéie muss. Well wann ech dann an der Zeitung liesen, datt am éischten Trimester dëst Joer d'Banken e Plus vu 66,5 Prozent Marge gemaach hunn, dann ass dat leider op der Bockel vun der Mëttelschicht, déi am Moment d'Kreditter net méi kënnen zeréckbezuelen. An Dir hat, den Här Kox hat am leschte Kloertext vum 23. Februar gesot, Mir kucken dann, wou mer kuerzfristeg dem Secteur kënnen do hëllefen, respektiv och deene Leit, déi ënnert d'Äerm gräifen, déi Problemer hu mat den Zënsen. respektiv mam variabelen Taux, et si elo siwe Méint hier an et ass nach ëmmer näischt geschitt, déi Leit, ech hunn déi Leit nach um Büro sëtzen, ech hu Kontakt mat deenen, do si Leit, déi kräischen, déi wëssen et ni, déi wëssen et ni an an aus.
Riseproblem. Ech mengen net, dass d'Politik direkt kann an d'Banken awierken. Ech weess jiddefalls vun de Banken, an dat hat, war jo déi Léieren, déi mer aus der Kris vun 2008, 2009, 2010 gezogen hunn, dass mer d'Banken net kënnen einfach esou obligéieren, dat an dat ze maachen. Si sinn onofhängeg. Natierlech kréie se d'Politik iwwert d'Zentralbank. Mir hunn eng immens héich Inflatioun. Mir mussen awer wëssen, wou mer hierkommen. Mir kommen aus zwou immens schlëmm Krisen, Pandemie an de Krich, an deen fir mech nach ëmmer net eriwwer ass, an dat ass esou hoffnungs-, also dat ass eng, eng, eng, eng, eng Ongerechtegkeet sonnergläichen, an dat huet dozou gefouert, dass mer op deem Punkt do sinn. Mir hu punktuell, an dofir d'Aide individuelle, hunn ech Iech virdru gesot, dee bëllegen Akt social gekoppelt, mer hunn d'Zënssubventioun, d'Ofschreiwungszënse si jo och nach eng Kéier an d'Lut gaangen. Ech sinn duerchaus bereet, wann, jee nodeem wéi d'Konstellatioun war, ze hëllefen, wou kënne mer nach punktuell dohinner kommen, och déi dräi Prozent Regel, fir vläicht punktuell nach eng Kéier op déi dräi Prozent zeréckzekommen. Mee do muss déi europäesch Regele gekuckt ginn, da si ganz vill aner Elementer mat am Spill an dat solle mer kucken. A wa mer et maachen, da muss mer et awer cibléiert maachen op eng Zäit an dofir sinn déi Mesuren, déi mer elo ergraffen, ganz vill Mesuren, zäitlech gekoppelt, fir kënnen, dass mer ufänke kënnen ze maachen.
Merci, Här Kox. Ech mengen, Dir hutt Äre Punkt kloer gemaach. Här Bleser, fir d'Piraten, wéi wëllt Dir d'Immobilien an d'Baukris an de Grëff kréien, mat wéi enge Mesuren? Jo, mir sinn der Meenung, wéi den Här Schollen et gesot huet, ech mengen, et ass e bëssen eng Crise de confiance, och mat deem Gesetz do fir de Loyer, wou vill Polemik war, vill Diskussioun. Ech kommen ëmmer erëm e bëssen dorobber zrëck, eng doktrinär Approche. Also mir sinn am Fong net der Meenung, datt de Staat iergendwelch Saache virzeschreiwen huet an datt en och net verbueden ass, Profit ze maachen. Ech ginn do d'Beispill, do ass eng Etüd lancéiert gi vun der Autorité de concurrence an déi ass dann direkt vun zwee Ministere commentéiert ginn an do sinn ech perséinlech der Meenung, do ass e bëssen eng Chasse aux sorcières gemaach gi géint de ganzen Immobiliësecteur. Et sinn all déi béis Promoteuren an déi hunn esou grouss Margë gemaach. Ok, et sinn iwwerall schwaarz Schof, et sinn iwwerall Leit, déi hunn gutt gelieft zu Lëtzebuerg an all de Secteuren, och Affekoten, Réiwesen an Dokter, jiddwereen. Also ech mengen, et ass alles gutt gelaf bis déi lescht fënnef, zéng Joer am Immobilier, wou et ëmmer méi schlëmm ginn ass. Elo ass nach d'Crise énergétique dobäi komm. Mee also deen, do muss ee mol erëm Confiance ginn an d'Leit mussen och kënnen, och de Privatmann muss Incentive kréie steierlech, fir och kënnen ze investéieren. Och fir Ofsetzungen ze maachen, steierlech, dat ass eng Pist. Zweetens giff mir mengen, datt au niveau communal muss mer ophalen mat der Kierchtuermspolitik en touche à l'autonomie communale. Mir sinn net der Meenung, datt de Buergermeeschter soll eleng nach Autorisation de construire ginn. Mir sinn der Meenung, datt mer do sollen an eng Richtung goe vun engem Gremium, datt dat méi transparent ass. Also ech sinn am Droit de la concurrence doheem an do gëtt jo och vill gesot, gi wiere Ofsproochen fir hei a fir do. Dat ass vläicht den Acteure, mee vun de politesche Responsabele, Buergermeeschter, hunn ech och oft Saachen héieren, da gëtt hei oder do eng Enveloppe gemaach. Ech wëll elo näischt ënnerstellen, mee all déi Saachen droen och net dobäi, datt et séier geet. Dat heescht, mir si fir e Conseil supérieur du logement, wou all d'Acteuren dobäi sinn, all dobäi sinn, Promoteuren, D'Chambre immobilière, wou jiddwereen, och Leit aus dem Privat, also Bierger, déi do och dobäi wieren, fir wierklech Saache weiderzebréngen, also dat menge mer, do muss wierklech eppes, dat wier eng Pist, fir wierklech dat emol seriös zesummen ze diskutéieren, ouni iergendeng doktrinär Approche.